א גוטן אווענט אלע, איך וויל צון ערשטן זאגן א גרויסע דאנק צו ר' מאיר, ר' מאיר דוד, פאר בכלל אננעמען די אחריות און פירן די אידישע קויל, מהנה זיין אזויפיל מענטשן וואס שטראבן און געדענקן און ווילן הערן דער ייִדישער שפּראַך. טאַטע איז אַלע מאָל געזאָגט אויסגעדריקט אַ פֿרײַנדשאַפֿט מיט ר' מאיר, ר' מאיר דוד, און זיך שטאַרק גוט באַהאַנדלט צוזאַמען. ניט נאָר װאָס זײ האָבן געהאַט די זעלבע שפּראַך, נאָר זײ זענען געװען טאַקע גוטע פֿרײַנט. און איך װיל אײַך בײדע דאַנקען און די גאַנצע עולם, װאָס הערט צו צו דעם ייִדישע קול יעדע װאָך. געבענטשט זאלט איר אלע זיין און קענען אנגיין, מען קען יא מען קען זאגן אז דאס איז אן עבודת הקודש צו האלטן אידן צוזאמען אין אזא פארמאט, דאס דאס א גוטע זאך און איך געב א ברכה עס זאל פאר אסאך יארן קענען אנגיין מיט די עבודה. איך וויל דיר זאגן א, איך וויל זאגן אפאר ווערטער וועגן פאטער זכר צדיק לברכה. קודם כל וויל איך זאגן אז איך רעד אידיש. איך טאקע רעדן אידיש, אבער מיין אידיש איז ניט ווי די טאטע'ס אידיש. דאס הייסט אז מיין אידיש איז א קלישעני'דיגע אידיש. דאס איז נישט געווען מיין ערשטע שפראך, נאר וואס איך האב געהערט טאטע רעדן צו מאמע, מאמע רעדן צום טאטע'ן, דאס איז ווי אזוי איך האב זיך אויסגעלערנט די אידישע שפראך, און איך בין צופרידן צו קענען זאגן אפאר ווערטער אין אידיש לזכר נשמת לעילי נשמת טאטע זכרונו לברכה. זכר צדיק לברכה. כ'וויל אנהייבן אפשר מיט א קורצן דבר תורה וואס מיט דעם קען איך אריין גיין אין די פאר ווערטער וואס איך האב צוגעגרייט פאר אייך אויף דעם אווענט. פאר אלע גמרא אין ברכות אזא אינטערעסאנטע מערקווירדיגע גמרא וואס רעדט וועגן רבי יוחנן און זיין תלמיד רבי אלעזר. איז ר' אלעזר איינמאל איז געווען זייער קראנק און טאקע גאר זייער קראנק געהאלטן אט אט און ר' יוחנן איז געגאנגען באזוכן מבקר חולה זיין זיין תלמיד און ער קומט אריין אין צימער און ער זעהט אז די צימער איז אינגאנצן פינסטער. רבי יוחנן אליין, די גמרא זאגט דא און אין אנדערע פלעצער, איז געווען א זייער שענער מאן, זיין גוף האט באלייכטעט, ס'איז געווען פונקט ווי א זון, אזוי שיין און באלייכטעט איז זיין גוף געווען, וואס האט ער געטון אז ער זעט די פינסטערע צימער גייט ער א נעם אראפ זיין העמד פון פון דעם די ארבל נעמט ער אראפ און באווייזט זיין האנט וואס איז אזוי שיין ווי א ליכט און ס'ווערט ליכטיג אין גאנצן צימער פלוצלינג זעהט ער אז רבי אלעזר וויינט און ער פרעגט אים. חבר לאזער, וואס מיינט איר? פארוואס אז ער נישט געלערנט אזויפיל תורה ווי ער געטראכט איך דארף לערנען? נו, דער רבינשן קוקט נאר וואס מען וואס מען וויל טון, וואס מען פראבירט צו טון, נישט די ענדע ריזאלט. דאס דארף מען נישט וויינען, וואס האט נישט געהאט גענוג פרנסה אין לעבן, איי אסאך האבן נישט גענוג וואס זיי ווילן אין לעבן, דאס דארף מען נישט וויינען איחוד, וואס האט אביסל צרות מיט קינדער מיט דאס, פאמיליע פאמיליע צרות פעלט נישט און אויף דאס דארף מען נישט וויינען, ס'איז א זאך וואס אלע ווייסן וועגן דעם, סאו פארוואס וויינסטו? ר' אלעזר זאגט אים, רבי יוחנן איך ווייס פארוואס איך וויין. ווייל איך קוק אויף אייך און איך זע אזא שפחה, אזא ביוטי, אזא שיינקייט, און די שיינקייט ווייס איך אז עס וועט איינמאל להאי שפחה דבלי באפכא, די שפחה וועט אמאל דארפן ליגן אין די ערד און ווערן פארלאשן ניט דא אויף די וועלט. רבי יוחנן זאגט פאר דאס וויינסטו? טאקע דא איז וואס צו וויינען, ובכה תרוויו, און זיין ביידע האבן אנגעהויבן צו וויינען צוזאמען. ס'איז א מערקווירדיגע גמרא, און וואס מיינט די גמרא? וואס איז די באטייל פון די גמרא, די אינהאלט פון די גמרא? כ'האב אמאל געהערט פון מיין ראש ישיבה אז די פשט אין די גמרא איז אז די שיינקייט, די ליכטיגקייט פון רבי יוחנן האט זיך גענומען פון וואנעט ער האט געלעבט אסאך אסאך יארן, איבער הונדערט יאר האט ער געלעבט, און אפילו ער איז געווען אין דעם ערשטען דור פון די אמוראים האט ער געזעהן אין זיין יוגענט די דור פון די תנאים,

און די קדושה און טהרה האט זיך אפגעשפיגלט אויף אים, און ער איז געווען די איין און איינציגע אין דעם דור יעצט וואס האט זיך אויסגעשפיגלט דער זון דער אספקיה המאירה וואס אלע האבן געזען אין זיין דור. האט ר' אלעזר געזאגט אז רבי יוחנן ווען דו וועסט אוועק וועט די גאנצע פראכט און שענקייט פון אלע פריערדיגע דורות אויכעט גיין אוועק, דער ליכט וועט זיך פארלאשן, און דאס האט רבי יוחנן געהערט און איז מסכים געווען, דאס איז טאקע א זאך וואס מען דארף וואינען, און זיי האבן ביידע צוזאמען געוואינט. איך געב צו פארשטיין דיין גמרא ווייל מ'קען אפשר זאגן די זעלבע זאך פון טאטע, דער טאטע איז געווען כאטע הדרת פנים, א שיינקייט, א אידישקייט האט זיך אנטפלעקט אויף זיין פנים, און איך דענק אז מ'קען אנזעהן ווי ער האט געהאלטן זיך, ווי ער האט געקוקט און וואס ער האט גערעדט און וואס איז געווען חשוב ביי אים, די חשיבות פון די אלטע היים, פון די גאסן אין ווארשע, פון די שטיבלאך אין ווארשע. ער האט געזעהן אין זיין יוגענט א מנחם זעמבע, ער האט געזעהן די כ'בין האט געשפיגל גלאס די ראש ישיבה פון זיין ישיבה, און גרויסע רבנים די ברידער פון די גר א די משפחה פון גר א, ער האט געזען גאסן און שטיבלעך און אידישקייט וואס מיר היינט זעהן ניט, דער ליכטיגקייט, דער קוק, דער שטרעבונג וואס ער געהאט נאך פון די אלטע היים, איז זעלטנס זעהט מען דאס מיט פטירה פון די פאטער, אויף דעם טאקע קען מען אלע וויינען. אין זיין ישיבה איז געווען הרב שמחה עלבערג אין די ישיבה עמק הלכה, ער האט נאר געלערנט ביז דרייצן יאר זי די שטייגער געווען אין וואזשע, און הרב שמחה עלבערג האט שפעטער נאך די קריג שוין דא אין אמעריקע געשריבן א ביך ווארשא של מעלה. און פארשריבן וועגן די פראכט און די קדושה און די רעבעס פון די העכערע ווארשע, דאס איז א שפיל אויף ווערטער פון ירושלים של מעלה איז זיין ספר גערופן ווארשע של מעלה. מיט א צוויי יאר שפעטער איז אן אנדערע שרייבער וואס הייסט בנימין דעווידזאן האט געשריבן אן אנדערע ספר וועגן ווארשע וואס ער האט געטיטלט ווארשע של מטה דאס הייסט די פשוט'ע טאג טעגליכע לעבן פון פשוט'ע מענטשן אין ווארשע וואס ס'האט דארטן אויסגעקוקט. איך וועל געבן צוויי מעשות, צוויי זכרונות וואס די טאטע האט געזאגט אויף דעם ביישפיל פון ווארשע של מעלה. און צוויי מעשה'לעך פון די ווארשע של מטה פון די טאג טעגליכע לעבען אין ווארשע, און די זאכן האבן די טאטע געדענקענס געווען חשוב ביי אים, למשל איין מעשה האט ער איבער געזאגט אז אים געלערנט אין ישיבה, און ער מיר געזאגט אמאל שטעלט זיך פאר די חדרים וואס איז געווען אין אן אמאליגע היים, וואס איז געווען די מעשה? געלערנט אין ישיבה בבא מציעא, אילו מציאות, וואס טייט מען תורה? מען געפינט עפעס וועגן די הלכות פון אבידה, מען געפינט עפעס, צוויי מענטשן געפינען עפעס, ער זאגט עס איז מיינס, ער זאגט עס איז מיינס, איז געשען אמאל אז אין די חדר איז געפונען א קליין מילכע און מעריב איז געווען אויפן טיש און קיינער איז נישט געווען דארטן און עס איז געווען אזא מציאה, איז ער מיט די בחור וואס האט געזיצט לעבן אים האבן צוגעלאפן און געוואלט נעמען די מציאה, די טאטע האט געזאגט איך האב עס געזען פריער, און יענער האט געזאגט איך האב עס געכאפט פריער, אבער איך האב דאך געזען, איך האב עס אנגעטאן פריער, און עס איז געווען א גאנצע מחלוקת ווער געהערט די מנחה מערב'ל און איך האב עטוואס באמערט און געזעהן, אה, יעצט איז א מאמענט ווי היינט מען רופט א טיטשינג מאמענט, האט ער געזאגט, קינדערלעך, איך וויל ניט אויספסק'נען ווער קריגט די מנחה מייכל'ל, מיר גייען מארגן צו א דין תורה צו די בית דין אין ווארשע. און טאקע אזוי געווען, דער רבי האט גענומען מיין טאטע און זיין חבר אין די כיתה און געגאן צו די בית דין אין ווארשע זאל די בית דין ווארשא אויספסק'נען די מחלוקת צו וועמען געהערט דער מציאה. איך געדענק נישט וואס די פסק איז געווען, אבער די נעקסטן טאג אין ווארשא צייטונג האט געשטאנען אין אזא סאב העדליין, צוויי יונגעלעך פון מכילה גיין צו א דין תורה צו די ווארשעווע בית דין ביי ר' מנחם זעמבא. דאס איז א א מעשה וואס דאס איז א ירושלים א ווארשע של מעלה מעשה, אזעלכע זאכן קדושה און טהרה וואס די תורה און די עבודה איז איז דורכגעגראבן אין יעדע מאמענט אין יעדע אטעם וואס מען האט דארטן געאטעמט. אין אן אנדערע פאל האט ער דערציילט. אז די מאמע, זיין מאמע, מיין באבע, דבורה, וואס מיין שוועסטער איז נאך איר גענומען די נאמען, איז געווענליך ניט געגאנען אין שול, די ווייבער האבן נישט געגאנען אין די שטיבלאך און חדרים, איז דער טאטע האט געדאווענט אין די אמשינאווער שטיבל און דארטן בכלל ניט געווען קיין עזרת נשים, קיין מחיצה פאר ווייבער. מיין באבע האט אסאך מאל געדאווענט אין נאזשיק שול אן צו הערן דעם חזן, און אסאך מאל האט זי געגאנגען צו אן אנדערע שול, אן אנדערע שטיבל. וואס איז געווען די אנדערע שטיבל? א שטיבל נאר פאר פרויען, און ביים סידור אז מיר קומען נאך די המשל אין שטיבל די טאטע און די זיידע געקומען אהיים און די מאמע מיט אפאר מאנאט שפעטער געקומען אהיים האבן מיר געזען אויף איר פנים ווי זי איז געווען אויב איז געווען אין נז'ק שול האבן זי געקומען נארמאל אהיים גוט שבת טעם צוגייטן אלץ מאכן אבער אויב איר פנים איז געווען רויטע אויגן און טרערן האבן גערינט פון די אויגן האבן טאטע און זיידע געוואוסט אז מאמע די שבת איז געגאנן אין די שטיבל פאר ווייבער, און דארטן דער רעבע, דער רעבעלע וואס האט געפירט דעם שטיבל, האט גערעדט צו די ווייבער צו זייער שטייגער, צו זייער לשון, צו זייער מדריגה, און טרערן האבן געגאסן פון אלע ווייבער אין דעם שבת'דיגן שטיבל, נאך אזא מעשה פון ווארשע של מעלה, אזעלכע מעשים איז נישט מעגליך צו איבערזאגן פון אונזערע היינטיגע צייט. אינטערעסאנט איז די טאטע געהאט אביסל א סענס אף יומער, און אמאל האט ער איבערגעזאגט אזוי סתם מעשה'לעך וואס צו געבן נאר א טעם וואס איז געווען אין די גאסן אין ווארשע. גערעדט אמאל וועגן אן אלטע אלמנה געהאלט געהייסן דבורה טויבע, דבורה טויבשע, און זי ווי האט זי געמאכט א לעבן? זי געבעקט בייגלעך און אין פרי מענטשן גאנץ צו ארבעט האט זי זיך געזעצט דארטן ביים קונה און דארטן געזאגט בייגלעך, דריי בייגלעך פאר צען א בייגל, אויסגערופן בייגלעך און מענטשן געקויפט, דאס איז געווען אזא ברעקפעסט וואס אלע האבן געקויפט און עס איז געמאכט אזא לעבן פון פארקויפן די בייגלעך אויף די קונה לעבן זיין קרעמער'ל ווי זיין מאמע און טאטע האבן געהאט זייערע סטארקעלע, איז איינמאל האט ער געזען ווי א יונגער לאבוס אז א ניט ניט זיך אויפגעהאדעוועט שיינע יונגע מאנטשיק האט דורכגעלאפן די בייגלעך און גענומען די האנט און ארויסגעכאפט אפאר בייגלעך פון די כ'פיל מיך ג בעג פון בעגלעך, און זי איז געווען אזוי אויפגערעגט, און זיי זאלסטע ברעכן א פיס זאלסטע! און קודם די ווערטער איז ארויס פון איר מויל, האט די טאטע געזען ווי ער פאלט אזוי אויפן גאס און צעברעכט א פיס, באלד אין דעם מאמענט. ט האט אמאל געזאגט אז ער קען נישט פארגעסן א מענטש וואס איז געהייסן יידל, אויכעט אזוי אין די גאס ווי די קרעמעכל איז געווען, ער פלעגט שטיין דארטן ביים גאס, אין א גרויסע צוויי גאסן, אזוי גרויסע גאסן ווי מענטשן האבן געדארפט לויפן יעדן פרימארגן צו די ארבעט, און דארטן אין ווארשע איז נישט געווען אזעלכע זייגערס וואס מען זעט אין לונדון, די פובליק זייגערס וואס אלע קענען קוקן, און אליין א זייגער וואס יעדער טראגט אויפן האנט איז נישט געווען אויכעט, ווייל ס'איז געווען די מערסטע ארעמע מענטשן. יידל האט קיינמאל נישט געהאט א זייגער אויפן האנט, און אין די פלאץ יעדע מארנינג האט ער געשטאנען, יעדע פרי מארגן איז ער געשטאנען, און מענטשן האבן געפרעגט ייל! וואס איז אייגער? ווי שפעט איז? ווי שפעט איז? און ייל וועט אלעמאל זאגן, צוויי מינוט צו אכט, און די האלב מינוט צו זיבן. ער ניט געהאַט קײן זײגער, ניט געקוקט אין אַ זײגער, אָבער יעדער מענטש, הונדערטער מענטשן האָט אים געפֿרעגט טאָג-טעגלעך, װאָס די זײגער, האָט ער באַלד געענטפֿערט. און אַזױ, מיט די זעלבע קלײדער, מיט די זעלבע היטן, פֿאַר יאָרן און יאָרן, איז דאָס געװען ייִדל אין די קאָנע אױף װאַרשע. אַ זענען אַזעלכע מעשׂות פֿון װאַרשע של מטה, די טאָג-טעגלעך לעבן. די טאטע האט געהאלטן די אלטע היים זייער זייער טייער, אלץ געהאלטן און געוואלט אינדערהיים צו רעדן צו אונז וועגן ווארשע און וועגן די אלטע היים און האפן אז אמעריקאנע קינדער קען מען נישט מאכן חסידישע ווארשעווע קינדער אבער ווי מען קען האלטן די אידישקייט האלטן די תורה די ירא שמים די גמילות חסדים דאס האט ער אלעמאל געוואלט, און איך האף אז די פינף קינדער, מיין צוויי שוועסטער און די צוויי ברידער, וועלן אלעמאל געדענקן טאטן וואס איז געווען טרייע פאר אים, און מיר זאלן אויך האלטן טרייע די זעלבע זאך. און מיר האבן א מנהג אין כלל ישראל, אז מען געט שלא הצבע לייגט מען א שטיין אויפן מצבה, וואס איז וואס איז די עיין עיין די טייטש פון אזא מנהג, פארוואס טוט מען דאס? כ'האב אמאל געהערט אין ישיבה, וואס איז א מצבה? א ציון? א ציון איז א שטיין וואס זאגט אויף די שטיין איז געבוירן אין דעם טאג און איז אוועק פון די וועלט אין דעם טאג, און דאס הייסט די שטיין איז אזוי די גרעניץ פון זיין לעבן, דאס איז די גבול. וואס ער האט געלעבט פון געבורטס טאג ביז די טאג איז אוועק, און דאס דא שטיין איז א משל צו דער לעבן וואס דער מענטש צו געדענקען דער מענטש וואס האט געלעבט אין די יארן, אבער מיר אידן זאגן אז דאס איז ניט די גרעניץ, דאס איז ניט די ענדע, דאס איז ניט דעם סוף, מיט יעדער קינד וואס קומט און זאגט א תפילה א תהלים ביים קבר און קוקט אויף די נאמען וואס איז אויף די ציון און ער זאגט, ניין דער לעבן וואס איך קוק אויף דעם לעבן איז ניט געענדערט אין די צייט, געבוירן און געענדערט אין די צייט. מיר זאגן אז דער שטיין וואקסט, שטיין אויף א שטיין אויף א שטיין, פון א קינד, פון א חבר, פון א אור אייניקל, אן אייניקל, די שטיינער זאגן אז דער לעבן, דער אינפלוענס די באטראכטונג וואס דער נפטר האט געהאט גייט אן ווייטער און איז נישט באגרענעצט מיט די שטיין וואס מיר זעען פאר אונזערע אויגן, און אלע פריינד פון טאטן, אלע משפחות און אלע רעבעס און אלע תלמידים וואס ער האט געהאט אין באסטן און אין מסח און געווען אין דעטרויט און פריער. אפילו מען גייט ניט לייגן א שטיין אויף אויפן קבר, אבער טראכטנדיק יעדן יארצייט, יעדן יום טוב, געדענקען וואס ער האט גערעדט אויף די אידישע קויל און צו זיין שול און זיין חזנות מיט זיין שופר, די שטיינדעלעך וועט מען אלע האבן אין זינען און גרעסער מאכן און פארגרעסערן זיין מצבה, זיין לעבן זאל קיינמאל ניט פארגעסן אלץ בעזהש וועט עס זיין א גוטע בעטע פאר אונזער משפחה מיט אלע חברים אין באסטן און אלע שטעט מען זוכה זיין אז מען וועלן קומען צו ביאת גואל צדק ווי דער טאטע אמור ע געענדיגט זיינע דברי תורה א ביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.
וואס דארף די וועלט וויסן וועגן דעם טאטן?
דער טאטע איז געווען ווי זיין פריינט ווייסן, זיין חברים ווייסן, ער איז געווען א זייער פרומער מענטש, ער האט געהאט אסאך יראת שמים, ווען ער האט געדאווענט איז אלץ געווען זיין הארץ און זיין מח אלץ איז געווען כלפי שמיא, ער האט פשוט גערעדט צום אייבערשטן, אבער פון די אנדערע זייט איז ער געווען אין די זעלבע צייט אזוי סענסיטיוו צו אן אנדערע מענטש וואס געפינט זיך אין זיין שול און זיין גאס ווי ער וואוינט. איז די טאטע האט נישט געזאגט ס'איז אדער אזוי און אדער אזוי, מען מוז ספעשעלייזן אין א בין אדם למקום, און אזוי נישט צופיל באטראכטן פון בין אדם לחבירו ווייל פארוואס איך בין אזוי גוט בין אדם למקום, און אויף די אנדערע זייט ליידער איז דא מענטשן וואס טראכטן אז נו איך בין זייער גוט בין אדם לחבירו, איך געב צדקה, איך טו זאכן גמילות חסדים, דארף איך נישט אזוי קאנצענטרירן אויף בין אדם למקום ווייל איך האב שוין גוט קאנצענטרירט ובנועם לחברו, די טאטע איז געווען א מענטש וואס ביידע איז געווען אן קאמפראמייז, בין אדם למקום איז געווען אזוי חשוב ווי די מצוות בין אדם לחברו, און די בין אדם לחברו איז געווען אזוי חשוב צו אים ווי די מצוות בין אדם למקום, דאס איז געווען זיין שטעמפל, דאס איז געווען זיין סיגנעטשור, און דאס דארף מען טאקע מחשיב זיין און נאכמאכן, ווייל ס'איז א זייער זעלטענע זאך וואס א מענטש פארשטייט אז ביידע זאכן דארף מען האבן אויף די זעלבע סקעיל צוזאמען אלעמאל. וואס קענט איר אונז זאגן וועגן זיין סביבה אין פוילן נאך די מלחמה? מיט וועמען האט ער זיך געחבר'ט? ווי אזוי איז ער געקומען צו בלייבן א פרום א פרומער איד? דאס איז א זייער א זייער גוטע קוועסטשען, ווייל ווי איך האב געזאגט אז פאר די קריג האבן מיר נישט אזוי צופיל געלערנט, געגאנן באלד ארבעטן נאך בר מצוה, און די אנדערע בחור'מלעך אפשר זיי האבן געווען מיט רבי'שע משפחות האבן אנגעגאנן ווייטער אין ישיבה, אדער פון גבירישע משפחות האבן קינדער געקענט אנגיין, אבער אין דעם סביבה וואו די טאטע האט געוואוינט איז מען געגאנגען ארבעטן נאך צוהעלפן עלטערן מאכן א לעבן, און אין די מלחמה נישט טויג געווען צו לערנען. אינטערעסאנט אז נאך די מלחמה האט ער געפונען א חבר, נישט וואס ער האט געקענט פריער, נאר עס איז געווען א חבר וואס האט געהאט א פראבלעם, ער איז געווען אין די רוסישע ארמעי, און ער האט געוואלט שטארק אוועק גיין פון די ארמעי, און אין דעם צייט צו ער האט זיך אוועק אוועק לויפן פון די ארמעי, די פראבלעם איז געווען מען געדארפט האבן אנגעטוהן קלאדינג פון סעוויליען קלאדינג, און עס איז נישט געווען צו קריגן. האט ער אזוי געהאט אזא פראבלעם וואס ער קען נישט ארויס גיין פון די רוסישע ארמיי, ער גע אמאל גע זיך געפונען געשעט גערעדט מיטן טאטן, דער טאטע געהאט א פוילישע יוניפארם, האט אים אזוי געזען איז א איד, און האט געפרעגט וועגן די יוניפארם, וועגן נישט קיין יוניפארם, ווי קען מען אפשר קריגן קליידער, איך וויל ארויס גיין פון די רוסישע ארמיי, און דעם שטארק געגעבן די טאטע האט דאס דעם יונגערמאן איז געווען א ישיבישע תלמיד חכם יונגערמאן און האט אים געגליכן זיך צוזאמען האבן זיך געמאכט אזא קעמיסטרי און די טאטע האט אים געהאלפן. געפונען קליידער, געפונען זאכן וואס מען קען, וואס איר קענט עסן, וואס מען קען א פלאץ צו שלאפן, און דער ישיבה מאן וואס האט זיך געראטעוועט אין דורך די קריג האט געלערנט מיטן טאטע אזוי אזוי אפגעצאלט. ניט מיט קיין געלט, אָבער מיט צײַט, װאָס ער האָט געלערנט מיטן טאַטע און אים ענג גענומען אונטער זײַן װוינג און האָט אים געפֿירט אַזױ צו צו ייִדישקײט, צו פֿרומקײט, צו לערנען, איז דער בחור, װאָס געהײסן רב שׂימחה, הויכגעלערנטער, א באראנאוויטשער ישיבה בחור, איז געווען דער טאטע'ס רבי נאך די קריג, און דער חבר'שאפט האט געברענגט די טאטע אויף דער דרך וואס ער האט זיך געפונט היינט ער איז אליין געפארן צו ארץ ישראל, אבער א גאנץ לעבן זענען זיי געווען חברים, ר' שמחה איז געקומען צו באסטן אפאר מאל, און די טאטע ווען איז געווען אין ארץ ישראל האט זיך באזוכט ביי ר' שמחה, און דאס איז דער ענטפער, ער האט אזוי געפונען אזא טייערע יונגערמאן און די האבן געמאכט אזא יששכר זבולון פארטנערשיפ וואס איינער האט געהאלטן די אנדערע און געראטעוועט ער געראטעוועט זיין רוחניות'דיגע לעבן די טאטע'ס רוחניות'דיגע לעבן און די טאטע האט אים געראטעוועט דעם גשמיות'דיגע לעבן און דאס איז געווען די פארטנערשיפ איך וועל אייך זאגן די טאטע האט זיך אנגענומען אז ער דארף לערנען און אלץ וואס ער האט נישט געקענט לערנען אין זיין יוגנט און דורך די קריגס יארן האט זיך אונטערגענומען צו זיך אליין לערנען. איך געדענק נישט און מיין ברודער און שוועסטער געדענקען נישט א מינוט וואס ער איז געגאנן ליידיג, אדער שנעל געלאפן אין שול, אדער געטאן פאר א מענטש, אדער געמאכט הכנסת אורחים, ליידיג איז ער נעווער געווען. און מיר זענען געקומען אין שול אדער אהיים, אהיים פון ישיבות, און ער האט נאר געזען אז מען גייט ארום ליידיג, האט ער, דאס האט אים אויפגערעגט, א מענטש טאר נישט גיין ליידיג, און ער האט אלעמאל געהאט א ספר אין האנט, אלעמאל געהאט א טעיפ ריקארדער אין האנט, קיינמאל ניט אויסגעפעלט און פארפעלט, רב סאלאווייטשיק שירים אין באסטאן יעדע וואך. ער האט זיך אליין אויסגעלערנט ווי ברוך השם געווארן א תלמיד דער תלמיד חכם וואס זיך אליין אויסגעלערנט אזוי. ווי אזוי האט ער געוואלט אז מענטשן זאלן אים אדרעסירן? אינטערעסאנטע זאך, אין באסטן איז זיין טיטל איז געווען רעווערענד. פארוואס? ווייל ער האט אליין ניט געהאט סמיכה, און אין די אין די אלטע יארן אין באסטן איז האט מען ניט געהאט סמיכה, חב האט זיך ניט גערופן ראביי, היינט איז אן אנדערע וועלט, היינט אז די אז די האסט א לעיקוואוד אדרעס ביסט א ראביי, אז יעדער יעדער איז ראביי און אלע רופן זיך ראביי. און ווען ער איז געקומען צו אמעריקע איז די טיטל רבי איז געווען א זייער חשובע טיטל און און ווען ניט באנוצט מען דעם טיטל אויב נישט אז דאס געהאט סמיכה און מענטשן האבן גערופן רעווערענד רעווערענד לאקעטש אזוי האבן גערופן די שמשים אין אין אין די פריערדיגע יארן אין באסטן ער איז געווען מערסט צופרידן. ווען א מענטש וואלט אים אדרעסירט ווי ר' מאיר. ר' מאיר איז געווען זיין נאמען וואס האט געהאלטן מאכט א קאנעקשאן מיט א מענטש, ס'מאכט אזא איינשלוס מיט א מענטש, ס'ביסט אויף די זעלבע לעוועל אז די קענסט מיר רופען ר' מאיר. און דאן זיינען די עלטערע מענטשען האבן גערופן מאיר וואס איז געווען זייער צופרידן, ער האט נישט געוואלט געוואלט קיין טיטלען, מאיר איז געווען זיין נאמען און זיין טיטל, הגם אויף די סטעישען איז געשטאנען רעווערענד, אבער אין זיינע אויגן איז ער געווען מאיר. כ'פלעג זאגן אן אינטערעסאנטע זאך, אזוי אז איך הער די מאמע רעדט רעדט פונעם טאטע, זי איז נאך זי איז אביסל נאך אין אבילות, נו וואדע מ'וועט דאך פארשטיין אז איר מאן פון סעווענטי וואן יערס איז איז אוועק, איך הער צו ווי זי רעדט צו זיך אוי מיין מאיר'ל, מיין גאלדענע מאיר'ל, ס'נישטא וואס זאל איך טוהן אן מיין קרוין, אן מיין גאלדענע מאיר'ל. דאס איז געווען די אינטימעט נאמען מאיר'ל, אבער צו אלע חברים און אלע מענטשן אין שטאט איז ער געווען מאיר.
וואס דארף מען וויסן וועגן אייער מאמע איר האט צו לאנגע יארן מיר ווינטשן איר אונזער טרייסט, וואס דארף מען וויסן וועגן איר און וועגן זייער פארטנערשיפ?
איך האב מורא צו זאגן אז דאס איז א פארטנערשיפ אויכעט פון די אלטע היים וואס דא איז אביסל זעלטענס אז מען זעט אזא פארטנערשיפ, דאס הייסט אז די מאמע איז געווען פון די פרויען, מען קען עס רופן א אולד פעשען פרויען, ווי איר גאנץ לעבן, איר גאנץ הארץ, איר גאנץ מח איז געווען טאטעלי דעוואוטעד. צו איר מאן מיין טאטע זצל, נישט געווען קיין שריט און טריט וואס די טאטע האט געטון וואס די טאטע האט אנגענומען וואס זי האט ניט צוגעהאלפן מיט לב ונפש אל אז ער זאל זיך מצליח זיין וואס וואס ער וועט זיך אונטערנעמען. א מערקווירדיג זאך אז די ברידער און די שוועסטער רעדן זיך צוזאמען אז עפ כ היינט איז ניט אזוי, היינט איז אוואדע ס'איז גוטע מערידזשעס און ס'איז דא חתן כלה און מאמע טאטע, אבער די איבערגעגעבנקייט וואס איז געווען ביי טאטע און מאמע איז א זעלטענע זאך, דאס זעט מען ניט היינט, און מיר טראכטן וועגן דעם, מיר רעדן וועגן דעם, און אזא דעוואושען איז טאקע ניט צו געפונען. אין די שמחה'דיגע צייטן איז זי געווען מיט אים אין די גרעסטע שמחה, און אסאך מאל אין שווערע צייטן איז זי געווען מיט אים אין צוזאמען ביסל געטרויערט, געטשעלענדזשט, געווען וואריס, קיינמאל ניט אוועק געגאן פון זיין אויגן, קיינמאל ניט אוועק געגאן פון אים אפילו אן אמה, אזוי זענען געווען איינס, מאמע און טאטע זענען געווען איינס. א דאנק גאר זייער און כל טוב און אויף שמחות און ברכות פאר די גאנצע עולם וואס הערט אייער פראגראם וואס טאקע קענען צוזאמען רעדן אויף גוטע צייטן אם ירצה השם.